Dawtmi nulepa u le nau hna nan dam cio hna maw? LCBN thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thonghnih kul le hnih November ni hlei sarih zinglei thawngchimnak kan nei lai. Kan chim dingmi thongtlang tar cheukhat hna cu Ṭawngci khua i a ummi meithal zung hmunhma kulhnak a cimmi cu budget an pek chap hna i an siamremh ṭhan. Shan ram thlanglei le Karani ram i zarh hnih chung sac ralkap nih an kahmi hriamngan ruangah mipi pakhat a nunnak a liam i minung pakul le pariat cu hliamhma an tuar. Ukraine ramri Poland khua i hriamngan tlak ruangah minung pahnih an thi. ṭuangci khua i a ummi sangkhua bawi hna cu thlennawnnak an tuah lai timi thawngtlang taar le a dangdang thawngpang kan theih khawh cawk chimnak kan nei lai. Thawngchimnak ah kan lut colh lai. A hmasa bik ah ṭuangci khua i a ummi meithal zung hmunhma kulhnak a cimmi cu budget an pek chap hna i an siamremh ṭhan timi thawngtlang taar ka chim lai. Ṭawngci khua Kanta sang Metta hrin lam cung i a ummi meitha zung zung ṭhen i an kulhnak tlakrawh rualmi cu a minh caah budget an pek ṭhan hna i an remhter ṭhan hna kong thawng theih a si. Tlakrawh an rualmi cu a dih ah aa pehtlaimi zung hna sinah July thla chungah khan an ap ṭhan hna nain mah an tuahmi hna cu thil a ṭha lo deuhmi pawl in an tuah caah tu bantukin tlakrawhrualmi hna cu a cimh hi a si tiah theih a si. Cucaah budget cu an pek chap ṭhan hna i November ni hlei nga thawk in an siamremh ṭhan hna kong thawng theih a si. Mah rianṭuannak hna cu Cherry Bejimah innsaknak company in tuahmi a si i Cherry Bejimah Limit 9 timi minbunh in company a tlawm bik pahra hrawng zong register a tuah i atu caan ah sac ralkap nih an khinhmi Shan ramkulh Wunci-Chau he i fonh in innsaknak le rian hna cu contract lak in a ṭuan cuahmahmi a si tiah theih a si. Mah meithat zung an tuahmi cu Atsan hi peza le sawmkua le panga a si i atu caan ahcun Kanta sang khuabawi zung zong nih thinphan dirhmun a si tiah ralrinnak ca a benh i lamkam khatlei zong ah rua pawl in an kham nain a lut a chuakmi le aa chokletmi hna an um cuahmah lio a si rih ko tiah thawng theih a si. Ṭawngci khua i a ummi Sang khua bawi hna cu thlennawnnak an tuah hna lai timi thawngtlang ta ka chim lai. Ṭawngci khua i a ummi sac nih an khimhmi Sang khua bawi hna cu atu November thla thawk in thlennawnnak an tuah hna lai kong thawng theih a si. Ṭawngci khua cu sang kul le sanghnih a um i mah sang kul le sanghnih chungah cun sanga hna cu a voikhatnak bik in thlennawnnak tuah dingah timhtuahnak a um tiah theih a si. sac ralkap nih a lingtelet in a tuah tawnmi a si caah mah timhtuahnak hna cu a caan he aa tlak ning tein thlennawnnak an tuah te lai kong zong an chim theih a si. Cu bantuk ṭhiamṭhiam cun khuabawi hna tal in department zung hna lei zongah a herhmi rian pawl hna cu sac ralkap lei chungtel hna asilole anmah nih an zumhmi hna cozah rianṭuan hna pawl thlennawnnak an tuah tiah theih a si. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in khuabawi rian hna tal in a dang zung hna zongah a herhmi rian hna cu sac ralkap chungtel hna asilole anmah nih an zumhmi minung hna pawl kha lak in rian cu an khinh hnanak zong an chim theih a si. sac ralkap lei hna nih cun anmah nih tuah herhmi paoh cu an tuahning khel in an tuah thawngpang a chuah lo nakhnga a si khawh chungin anmah nih cun an tlaihhip thimnak puai hna zongah a hlan bantuk tein an tuah a si ahcun anmah cu teinak an hmuh lai cu zum a si lo cucaah teinak an hmuh nakhnga a lamkip kawl in an tuah lai tiah thawng laknak hrampi pakhat nih a chim theih a si. Shan ramkulh i khuapi a simi Ṭawngci peng ah a luancia thonghnih pokul thimfung thlak lio caan ah khan thimfung thlaknak hi hmun zahnih le hmun sawmnga le hmun li ah a si i thimfung thlaknak nawl a ngeimi hi minung singthum le thongkul le thongli le zakua le pahhlei thum an si. Mah thimfung thlaknak hmunhma vialte hna ahcun NLD party nih teinak a rak hmu tiah theih a si.

Uknak a latu sac ralkap nih mipi hna cungah hmuitinh in hriamngan in kahdohnak an tuah ruangah November nikhat in November nihlenga karlak chungah hin Shan ram thlanglei le Kerani Kaya ramkulh ah sualnak a ngei lomi mipi pakhat a nunnak a liam i minung pakul le pariat cu hliamhma an tuar tiah thawng theih a si. Luaikaw peng in minung pahleihnih, Pheikhung peng in minung pariat, Dimawhsu peng in minung pariat, an zate fon ahhin minung pakul le pariat an si. sac ralkap nih an kahmi hriamngan kon ruangah hliam a tuarmi an si i a nunnak a liammi hi Dimawhsu peng in kum nga ngakchia pakhat a si tiah theih a si. Cu pinah sac ralkap nih an kahmi hriamngan kon hna cu a tla i a puak caah tualchung mipi inn le lo zong an rawk hna. Inn le lo a rawkmi hna cu Luaikaw peng in inn kul le in riat, Dimawhsu peng in inn hleithum, Phursu peng in inn thum, Pheikhung peng in inn sarih an rawk tiah thawng theih a si. sac ralkap nih vawlei lei raltuknak in dothlennak a tuahmi phu hna cu hmaitonh in kahdohnak an tuah ahhin sac lei a thi le ah hliam an um caah sac ralkap hna nih tualchung mipi hna cu hmuitinh in ralzam sakhan le Sang khuate hna kip ah hriamngan in an kahdoh hi a si tiah KNDF nih thawng a thanh. Ukraine ramri Poland khua i hriamngan tlak ruangah minung pahnih an thi timi thawngtlang tar ka chim lai. Russia nih a kahmi hriamngan cu Ukraine ramri Poland khua pakhat ah a tla i minung pahnih an thi. Mah hi thil cangmi hi NATO phu caah cun thinphang pakhat zong a si. Mizel bawm a tlak cu fehter a si ko nain mizei nih dah an kahmi a si cu fiang in theih a si rih lo. Russia nih a kahmi a si lai an zumh theih a si. Russia a kahmi a si ahcun NATO hmunhma ah a voikhatnak bik Russia nih kahdohnak a tuah hi a si lai. Asinain Russia venhimnak minister nih Poland lei ah mizel bom ka kap lo tiah a chim ve kong zong theih a si ve. Hakha khua ah hriamngan a tla i a puak caah kum hleili a simi ngakchia pakhat a nunnak a liam i minung pahnih hliamhma faak an tuar timi thawngtlang ta ka chim lai. Chin ramkulh Hakha khua ah November ni hlei nga zan suimilam pahra le cheu hrawng ah khan sac ralkap nih an kahmi hriamngan cu Cawbuk sang chung ah a tla i a puak caah kum hleili a simi ngakchia pakhat a nunnak a liam i Minung pahnih cu hliamhma faak an tuar tiah thawng theih a si. Zan suimilam pahra le cheu hrawngah Hakha khua ah meithal thawng kan theih hnu in sac ralkap nih hriamngan kah thlor in an kah i Muhing tithiang tuahnak sehzung chungah a tla i a puak. Kumhleili ngakchia pakhat Salai Shalom Van cu a nunnak a liam i rian a ṭuanmi minung pahnih cu hliamhma faak an tuar tiah tualchung mi hna nih an chim theih a si. Zancaan ahcun kahdoh thawng hi theih a si. Mah meithal kahnak thawng pawl a chuah hnu in sac ralkap nih hriamngan an kah. sac ralkap nih an kahmi hriamngan cu Hakha khua Cawbuk sang i a ummi Mu Hing tithiang tuahnak sehzung chungah a tla i a puah hi a si. Mah hriamngan a puah ruang ahcun sehzung chung i a ummi Salai Shalon Van Kumhleili ngakchia pakhat cu a nunnak a liam hi a si i hliamhma a tuarmi hi minung pahnih an si i pakhat cu a ke ah hliamhma fak a tuar hi a si tiah theih a si. Atu caan ahcun Hakha sizung ah hliamhma a tuarmi hna cu sii-ai thlawbulnak an nei lio tiah tualchung minu pakhat nih ARD Times ah a chim. Hakha khua ah tualchung mipi vengtu ralkap hna phu le sac ralkap karlak ah hin atu le atu kahdohnak a chuak i pengkomh zung le a dang zung hna zong atu le atu meikanghnak a chuah kong tualchungmi hna an chim ning in theih a si. Mandalay i sang cheukhat hna ah ramri ennak tiah a min bunh in inn le lo cu an hrawhpiak hna timi thawngtlangtar ka chim lai. Mandalay khua i Pyiji tikhum peng chung sang cheukhat hna ahcun hmunhma riennak tiah sac ralkap nih a ruang bunh in thazaang tampi an hman i November ni hlei nga ah khuami inn leh lo cu an hrawhpiak hna kong tualchungmi nih an chim theih a si. Inn leh lo an hrawhmi hi inn sawm nga renglo a si i suimilam zeimaw chung te ah an hrawhpiak hna hi a si. ramri lonh in nan sakmi inn a si tiah a ruang bunh in tu bantukin PG Rakhum peng chung le Saku lam a hmailei zi-oh sang chungah an hrawhpiak hna hi a si i lam kan siamremh lai tiah a ruang zong an bunh i an hrawhpiak hna zong hi a si tiah an chim theih a si. CNA ralkap bawi no Lalro Tluang ram caah a nunnak a liam timi thawngtlangtar ka chim lai. Chin ramkulh khualipi a simi Hakha khuachung ah thonghnih kul le hnih November ni hleiruk zing suimilam pakhat hrawng ah khan Chinland ralkap nih sac ralkap kahtimhnak ah sac ralkap nih an hmuh hmasa hna caah sac ralkap nih an kah hmasa hna i CNA ralkap bawino Lal Ro Tluang cu miphun le ram caah nunnak a liam tiah theih a si. Thonghnih kul le hnih November ni hlei nga zan suimilam pakua hrawngah Hakha Rungtlang hrambunh LIB zahnih le sawmruk le paruk nih hriamngan an kah i Cawbuk Muhing tithiang chuahnak sehzung hmaiah meiphu a to liomi rianṭuantu pawl a khen hna caah pakhat a nunnak a liam i pahnih an i hliam. A nunnak a liammi le hliamtuarmi hna hi kum hleiriat tangmi an si hna tiah theih a si fawn. Shan ram thlanglei le Karani ram hna zarh hnih chungah sac ralkap nih an kahmi hriamngan kuan ruangah hin mipi pakhat a nunnak a liam i minung pakul le pariat hliamhma an tuar timi thawngtlang ta ka chim lai. Uknak a latu sac ralkap nih mipi hna cungah hmuitinh in hriamngan in kahdohnak an tuah ruangah November nikhat in November nihleinga karlak chungah hin Shanram thlanglei le Kerani Kaya ramkulh ah sualnak a ngei lomi mipi pakhat an nunnak a liam i minung pakul le pariat cu hliamhma an tuar tiah thawng theih a si. Luaikaw peng in minung pahleihnih, Pheikhung peng in minung pariat, Dimawhsu peng in minung pariat, an zate fonh ahhin minung pakul le pariat an si. sac ralkap nih an kahmi hriamngan kon ruangah hliam a tuarmi an si i a nunnak a liammi hi Dimawhsu peng in kum nga ngakchia pakhat a si tiah theih a si. Cu pinah sac ralkap nih an kahmi hriamngan kon hna cu a tla i a puak caah tualchung mipi inn le lo zong an rawk hna. Inn le lo a rawkmi hna cu Luaikaw peng in inn kul le in riat, Dimawhsu peng in inn hleithum, Hpursu peng in inn thum, Pheikhung peng in inn sarih an rawk tiah thawng theih a si. sac ralkap nih vawlei lei raltuknak in dothlennak a tuahmi phu hna cu hmaitonh in kahdohnak an tuah ahhin sac lei a thi le ah hliam an um caah sac ralkap hna nih tualchung mipi hna cu hmuitinh in ralzam sakhan le Sang khuate hna kip ah hriamngan in an kahdoh hi a si tiah KNDF nih thawng a thanh. Kan thawng chimnak a hramthawk in a dihdongh tiang a kan ngaihpiaktu le nifatin in thazaang a kan pe lengmangtu nan zate cungah kan i lawm.